Nilqagħkom għal intervista oħra illum it-tlettax ta' Lulju 2023 f'din is-sensiela ta' intervisti ma' Maltin illi ma jgħixux Malta imma li żammew il-kuntatt tagħhom ma' Malta b'mod anka kulturali permezz ta' kitbiet ta' forom differenti. Illum qegħdin niltaqgħu ma' Ġuże Cutajar. Ġuże Cutajar jgħix fi Franza. Ġuże l-ewwel nett nilqak u grazzi ħafna talli ilqajt l-istedina tad-Dipartiment biex tipparteċipa f'din f'din is-sensiela tagħna. Eh, sensiela li kif għadd tlaqqana ma' persuni li ma jgħixux magħna imma Għalkemm aħna naħabta nsejħulhom Maltin ta' barra, baqgħu ta' ġewwa il għaliex żammew kuntatt ma' pajjiżhom b'modi differenti. L-ewwel nett Ġużepp, fil-qosor tista' ttina l-istorja tal-emigrazzjoni tiegħek?
Iva. Qabel xejn niżik ħajr illi

kienet twildet is-slima ta' slima iżda huma konna il-familja tagħna mill-missiġġiewi. Missieri għal dartejn kien mar jaħdem eh, Tunes. L-ewwel darba kellu xi 14-15 sena kien ħarab minn Malta fuq vapur u miegħu kien hemm xi żgħażagħ oħra ħadem għal ftit snin, imbagħad reġa' Malta, sar daħal militar waqt il-gwerra tal-14 u wara t-tmim tal-gwerra billi Malta kien hemm ħafna faqar u aks. Reġa' Tunis u hemmhekk iżżewweġ. Iżżewweġ ma' ommi. U aħna twilidna mbagħad eh, tfal eh, ħija l-kbir li llum eh, jinsab mejjet, oħti u jien tal-aħħar. Meta mela jina kbirt Tunes, studjajt l-iskola primarja u s-seminarju minuri eh, f'Tunis, dawn kien kollox bil-Franċiż billi kienet il-lingwa uffiċjali ta' Tunis, ta' Tunizija. Iżda id-dar konna nitkellmu dejjem bil-Malti u l-sini kien il-Malti tant li Meta mort eh, għall-ewwel derba l-iskola xi ħamsa xi ħames snin naħseb ta' waqt il-gwerra ma konx naf bil-Franċiż, kont nibki u nibki għax ma konx nifhem. Sambat tgħallem il-Franċiż naħseb u l-imparla u mbaqba bil-Franċiż kemm trid. Dħalt is-seminarju minuri kelli xi 12 sena, kienet għalija daqsxejn firda billi inqtajt mill-komunità Maltija, mill-familja tiegħi u kienet għalija xi ħasra kbira. La, l-iktar spiss ma' missieri konna immorru kważi ta' kuljum wara x-xogħol tiegħu niltaqgħu ma' Maltin oħra u konna nitkellmu bil-Malti u nempacpaċ mal-kbar, insomma il-Malti kien li l-sin tagħna li kien jaqqadna. Xinejt iżjed illi mbagħad faqqat l-indipendenza ta' Tunizija u kellna naħsbu mhux nitilqu mit-Tunizija għax ma kellhemx iżjed ġejjini għall-Ewropi għandi. l-Ewropej. Eh, billi misir ma setax jimiss il-pensjoni minkejja li konna Franċiżi, kellna morru nitilqu u bekk sirna ruħna Franza. Bosta Maltin Kienu l-iktar ix-xjuħ reġgħu Malta, oħrajn telqu lejn l-Awstralja jew imma l-biċċa kbira ta' dawk li ta' nisel Malti telqu lejn Franza. U fi Franza mbagħad jiena dħalt is-Seminarju Maġġur ta' Lyon u hemmhekk ħadt il-qoddis sar saċerdot u ħdem tal-20 sena u 22 sena fil-ministeru tal-parroċċa. U fl-istess ħin kont nieħu ħsieb il-persuni li għandhom handicap. kien ħafna, kien ħaxa ħaġa li għavu zejt ħafna u li bqajt bija. Għambat wara zmin eh, iż-żewġ ma' Evelyn u kellna żewġ titfal. U bqajt naħdem fil-qasam tal-handikapati u l-lum ninsab bil-pensjoni.
Ġużè, fi Franza f'liema belt mort tgħix, Pariġi jew xi mkien ieħor?
Qrib Saint Etienne jismu Saint Chamond kien il-post ta' dak fejn konna nagħmru aħna wasal meta wasalna minn Tunis. U f'dan lokal kien hemm komunità Maltija jew kont. Il-komunità Maltija kienet tinġabar fil-belt il-kbira Lyon. Sewwa wis. Xammon, se xammon, se titjen xi kemm xi 50 kilometru biss. U kienna komunità Maltija li kienet tinġabar.
Ġuże, inti eh, l-istorja tiegħek hija kemm xejn differenti minn mill-persuni li intervistajt sa issa, mhux biss għaliex eh, inti eh, biex ngħidu hekk għandek tliet pajjiżi Malta, Tunes u Franza. Mhux għalhekk biss, imma inti lanqas twilit f'Malta terġaw tgħid, inti twilit diġà il-barra minn Malta u safrattant il-konnessjoni tiegħek kulturali ma' Malta eh, kif anka mir-rakkont li għalek kif għamiltilna eh, kien minn dejjem saħansitra eh, sa ċerta età kont għadek titkellem bil-Malti biss terġa'. Mhm. Xi tħoss meta tħares lejk innifsek u tara dan il-bidu tiegħek, il-bidu ta' ħajtek li ma kienx fil-pajjiż tal-ġenituri tiegħek u safrattant kien daqshekk b'saħħtu dal-pajjiż fl-identità tiegħek tant illi bqajt iġġorru miegħek ħajtek kollha.
Nista' ngħid li f'ħajti eh, hemm bħala paradoss. Meta kont Tunes u kont is-seminarju, kont dejjem naħseb f'Malta u fl-istess ħin bħala qassis Kont naf illi posti kien f'din il-komunità li hija kosmopolita fost l-Għarab, Tuniżin għax konna ngħidu Għarab, fost l-Għarab Italjani billi kont nċabċab daqsxejn nċab bisqalli Italjan fuq il-Franċiż u speċjalment il-komunità Maltija. Skużi. Imma fl-istess ħin kelli dik ix-xewqa illi missieri tant ehm, eh, xettel fija illi eh, immur Malta. Ma veru bħala qassis mm, xoqati kienet li nkun eh, nibqa' ma' Tunis. Għax eruqi hemmhekk kienu wkoll fl-istess ħin. Malpa kienna eh, bejnietna għaqda għaqda kbira. Fil-pa kien jikellimni ħafna fuq Malta, il-Malta raħrija tiegħu. Tant li darba kont nistaqsih kont kemm kelli xi disa snin, għaxa snin, kont niddejja u dejjem dejjaqni iċ-ċokon ta' Malta. Kemm hija żejra. U kif ngħidu l-bħala pa Malta jidaqsek żejra. U l-pa kien jgħidli ħalli ħalli Malta tkun fil-wisa' kull fejn tmur. U veru, kont maġun fl-istorja ta' missieri u fl-istorja tiegħi, fit-titlieħ tiegħi, kont Malti. kont inħossni veru Malti ta' ġewwa. Din Malta li ma kontx naf. Iżda meta kelli 14-il sena ħajja qalli sammu nitilgħu Malta u għall-ewwel darba rajt Malta. Kienu l-impressjoni tiegħek Ġuże meta rajt lil din l-art l-ewwel darba? Ah, kont ferħan. U sirt Kważi kburi li kont Maltax, ma ħsiebi kien dejjem fil-fatt li Malta hija żgħira, ma għala hija żgħira daqshekk. U kelli bħal diqa kważi nħossni mberred meta naħseb din ċokon ta' Malta, għax minħabba fija ma stax nitwilet Malta. Jibaqat fija. U meta kont Malta, minkejja l-żorija tiegħi kont rajt li Malta kienet kella eh, popolazzjoni ġeneruża biżla fix-xogħol li kienet tħawol u kienet mixja lejn eh, lejn l-indipendenza. U din fim tal-aktar meta ta' 20 sena ġejt Malta ma' missiri. din id-derba ma kienx iktar Malta ir-raħlija, imma kienet ukoll Malta li fija kien jgħixu poplu illum fil-modernizzar, insomma, u l-Malti kien dejjem u dejjem baqa eh, jikber fija. Meta fl-ewwel derba li wasalt Malta, tallemt naqra l-Malti strajfti bil-Malti fuq l-istorja ta' Malta bil-kitba standardizzata u bekk bdejt nitan u nikteb il-Malti. Għambat meta eh, kelli 20 sena fit-tini midja tiegħi eh, kont niltqajt mal-brother Henry tal-ħrerijiet mhm. kien dħuli u kellna rabta flimkien u għallimni irqaqa tal-grammatika Maltija kien dan il-kodba insomma. U bdejt u bdejt noż il-kidba Maltija.
Ġużepp, hmm. il-kuntatt tiegħek ma' Malta mhuwiex wieħed biss emozzjonali għax il-ġenituri tiegħek kienu Maltin, ħassejtek Malti minn qabel ma rsaqt l-hawn, imma il-kuntatt tiegħek ma' Malta u mbagħad kellek il-miġjiet tiegħek lejn lejn il-pajjiż, imma il-kuntatt tiegħek ma' Malta issarraf ukoll permezz tax-xogħol tiegħek bil-kitba. Ija. Għatina ftit eh, tarif dwar dan, dan l-aspett tiegħek, dan l-aspett ta' kittib li jikteb bil-Malti minkejja illi ma jiex għaw Malta.
Darba kont eh, tħarġu librerija u u hemm sibt ktib fuq l-ilsna tad-dinja u kien hemm il-Malti. Allora ma kolli maġġeċ ftaħt il-ktib fit-tixt, rajt il-Malti ma l-maraj u sebt li kien hemm fih mm, ħafna iltijiet. Eh, mela, u ġili ħsib li nikteb lill-awtur ta' dan il-ktib. Illi wieġibni ċempilli u għalli qiegħed tinfittex sewa sew eh, xi kittib li jaf bil-Malti u jiktib li fuq il-Malti. U talabni illi nikteb il-grammatika tal-Malti. u jħassra tani ferħ ta' ġen għax inqatt ma ktibt la bil-Franċiż u lanqas bil-Malti. Mela nxtħet fuq din il-biċċa xogħol u ħreġt il-ktib eh, msemmi aħlu Malti, nitkellmu bil-Malti, grammatika u sabiħ li faħarna l-ktib. Insomma, u dan il-ktib nbieħ sal-lum inxtraw xi elf ktieb. Għax kont naf u kelli dik ix-xewqa li nagħti semi kif qalli missi, qalli għati semek f'Malta. U jħassra kont naf dik ix-xewqa li li naħdem dwar l-ilsin Malti nejnu jisir maruf madwari. U Insejt xkont se ngħid li ħasra. Insomma, eh, kont qed tispjegalna kif kif bdejt il-ħidma tiegħek ta' kitba bil-Malti. Mela ktib dan il-ktib u jenu niktbu. Eh, eh, bdejt il-listi inħejji bħala dizzjonarju U kelli dizzjonarju kien fih diġa bosta klim insomma għax kemm. U tlabt jekk stajt eh, nippubblika dizzjonarju tal-Malti. Mela, pubblika dizzjonarju Malti Franċiż u Franċiż Malti. U mbagħad kelli neġa' nippubblika t-tieni edizzjoni iżjed imlaħma. U Malta kont diġa ġej xi dartejn u tli derbit nżura u għem kont il-tqajt fost kittiba oħra bħal Franz Samut eh, ma Oliver Friġġiri. U Oliver ser naħbib u għalli inti qiegħed bejn żewġ kulturi mela iktib u ħajjarni biex nikteb autobiografija u ktibta u din jisima eh, sħajjiltni Malti ta' ġewwa. Li dejjem dik ix-xewqa li nkun Malti mal-Malti insomma. Kelli wkoll ideja illi Malta ssir magħrufa bil mhux biss fejn fejn ngħix, eh, imma fl-istess ħin li

vjaġġ ma' zaza handikappati kienet l-ewwel storja insomma ġejna mill-qujjin Malta xi ħaġa tal-għaġib anki il-President Anton Buttigieg ġi jikol fostna nsemma eh, witilajn, kienet xi ħaġa kbira ta' eh, dejjem kelli f'qalbi illi Malta tkun marufa li f'dak iż-żmien ilu xi 50 sena jew xi ftit iżjed anki ftit u xejn in-nies hawn Franza kienu jafu bija, tant illi fi żmien tas-sajf kont noqgħod inċempel lill-aġenziji tal-vjat tal-turiżmu u ngħidilhom irrid imur Malta. u kont dejjem nidħak għax tgħid gidwiġija li kien hemm kulħadd jistaqsi Malta, Malta fejn il-Pasifik jew fejn eh, Greċja u insomma. Eh, kont ngħid ħalli jekk xi ħadd ikun imbirek u juri timu Malta u xi jistaqsi mara jgħidulu Malta eh, insomma qiegħda fil-Mediterran, fil-qalba tal-Mediterran, dik iċ-ċkejkna ta' gżira li kienet iddejjaqni dejjem biex nara fejn hi għax tibirraq għajnik biex issibha fuq il-mappa. Insomma.
Eh, mela, ħaniħdok ftit lura, mela inti tajt dan id-dizzjonarju Malti Franċis Franċis Malti ippubblikat fi Franza u xek mhux hawn. Iva, Franċis.
Sewa,

inti jettilna imbiħet ma' elf kopja tiegħu mhux se tkun taf lil elf persuna, imma għandek idea min kienu dawk in-nies uħut minnhom pereżempju kienu Maltin, kienu Franċiżi, hmm. eh, min użaħ l-aktar dan id-dizzjonarju?
Nista' nwieġeb bħala eh, il-fatt ta' tant Franċiżi ta' nisel Malti mill-Afrika ta' fuq, l-Alġerija u t-Tuniżija, meta sabu ruħhom Franza, dawn ġew ftit u xejn milqugħa insomma, iktar ħażin milli tajjeb. Sewa. Id żmien ta' gwerra kien hemm insomma kien hemm il-gwerra ma' l-Alġerija u kollox eh, tfixkel. Dawn li ġejjin mill-Alġerija kienu veru kienu jħossuhom Franċiżi Franċiżi, anki dawk li kienu ta' nisel Malti. Hmm? Tant li ħafna fosthom tilfu lil sin Malti. Hmm? Ħaġa li mhix l-istess mat-Tunizini, dawk ta' Tunes isemmew iżjed l-ilsien Malti. U kont nisma' u smajt anki fl-għaqdiet jgħidu kieku l-Malti kif ngħidu bil-Malti u kienu jfittxu l-kelma Maltija għax jew inti sid jew ma kienu żguri mill-kelma Maltija u kont ngħid dawn għandhom bżonn tradizzjoni għandhom bżonn kif nista' ngħinhom. Ma kellix ħjiel illi jien kont se nikteb. U għalhekk meta x-xoqqa f'moxta ġiet biex nikteb il-grammatika tal-Malti, qed mela nista' noħroġ dizzjonarju. U jaħas għamel kif stajt, dan mhux hu dan l-dizzjonarju mhux frott ta' studju eh, kif ngħidu universitarju. Eh? Insomma, għamel kif stajt ħriġ dan il-ktib u bosta Franċiżi ta' nisel Malti xtrawħ għax kellhom bżonn jerġgħu jaqraw għall-anqas il-kelma Maltija.
Sewa.
Eh, Fis-sud, fl-isfel ta' Franza, mhm. eh, xi għadid bħal dik ta' Pariġi wkoll, eh, għadid eh, msemmijin Société de Franco-Maltese u bien Amitié Franco-Maltese, insomma. Kienu xi wħud minnhom kienu jitkellmu bil-Malti, Jiena stess mort ta' spiss eh, nintaqa' ma' xi uħud tkellimt fuq il-Malti u kont ngħidilhom il-Malti eh, hemm xi kelma li hija iktar Arbija milli hija Tunizija milli hija Maltija. Insomma, u fl-aċċent u xi eh, kellna pereżempju Tunes ċertu Maltin li kienu jipronunzjaw lajn

Eh? tisken taħt xi ħaġa bta trid toqgħod eh, eh, taħbi wiċċ tinħeba minn ah, ili ma għax kien bit-Tunisien għana neskin kien jgħidu l-Tunisini, insomma. Ġuże, wara wara dan ix-xogħol tiegħek fuq il-grammatika u l-dizzjonarju, qabel ma ngħaddu għal memwar tiegħek bejn il-grammatika u d-dizjonarju u l-memwar, kellek eh, kontribuzzjonijiet oħrajn eh, fil-kitba fuq il-Malti jew fuq Malta?
Kellna l-ħsib, per eżempju, fil- meta ġejt għattini derba u kont diġa għet inqaddes eh, rabta ma' Franz Samut U miegħu kon iva fl-assalut. U miegħu konna bil-ħsieb li noħorġu ktib għax kien hemm xi kodba fuq Malta imma dejjem fuq l-istorja ta' Malta tal-ħakkima mhux fuq il-poplu mhux ma kienu xi ħadd insomma. U jew turizmu turizmu ta' fejn tmur fil-hotel insomma. U jiena kien ħadd f'idejja Il-traduzzjonijiet kont tlabt illi jkollna parti letterarja, parti fuq l-istorja ta' Malta, dan kollu jkun miktub bil-Malti minn Maltin ta' Malta, minn xi kittiba, u jien illi l-ħsieb li nitraduċi dan kollu. U nfittex għambat dik il-biċċa l-iktar ibsa biex nippubblika. U din hija ħasra bi ftit il-ftit imbagħad spiċċat Franz ma setax jiktib li insomma u da ma sex. Imma l-iktar li stajt nam hija l-kitba jew itri jew nikteb fil jew nieħu ħsieb fil-xi għaqdit jew nżelt xi darbtejn fl-isfel ta' Franza meta kienu jitolbuni biex nitkellem dwar dwar ġrajja ta' Malta jew x'inhi Malta l-aktar, tifhem? Iva.
Ġuże, ħa niġu għall-memwar issa. Mela inti ktibt dan il-memwar, ktibtu bil-Malti,
u allura dak diġa qed jurina illi inti f'moħħok kellek għarrejja Maltin, le, jew oħrajn li jafu bil-Malti naturalment, u ktibt din l-istorja tiegħek bażikament, il-memwar tiegħek. Semmejtilna ftit qabel illi eh, il-memwar speċi kien ukoll imbuttatura minn Oliver Friġġieri dak iż-żmien anke minħabba l-ħbiberija illi illi sawwartu bejnietkom. Imma xi wassal lil persuna bħalek illi tikteb l-istorja tagħha le ta' xi ħadd illi ma kienx aqqas biss twieled hawn Malta u sadattant mqar fit-titlu qisu biex ngħidu hekk jippretendi le tant ħabb il-pajjiż u jippretendi illi jiġi jitqies bħala wieħed minn ta' ġewwa. Barra l-imbuttatura ta' Oliver, x'kienu l-motivazzjonijiet l-oħrajn li eventwalment waslu biex tpoġġi bil-qiegħda u tibda tikteb dal-ktieb bil-Malti terġa'?
Eh, naħseb li fil-qofol kienet li mħabba li il-pa li missiri eh, xettet fija. Meta ġejt l-ewwel derba Malta, ġejt mill-qoħ. Intqajt mal-familja ma' ġenituri u ntqajt ukoll ma' żgħażagħ tampari li ta' 14-15 sena. Diġa bdejt ikelli dik ix-xewqa li ngħix fuq din il-gżira. Eh? u nara illi il-faqar li missieri kien bata kien għadu ma ftitu xejn nuqqas ta' edukazzjoni tal-poplu. Għambat meta ġejt tat-tieni derba, il-20 sena, Kont iltqajt mal-istess tfal, sirna żgħażagħ u konna niltaqgħu. Fosthom hemm Frans Sammut li qiegħed le, Frans Buħaġar li hu qassis l-Astralja, Lino Delia u oħrajn, u konna nitkellmu, u veru f'dak il-żmien għaddejt Malta, sirt veru mitħla tal-ħajja tagħhom. Konna nitkellmu, sew nitkellmu politika tal-indipendenza, rridu li Malta titmexxa minna nifisa u mhux dejjem taħt il-ħakkima Għax Malta kellha potenzjal konna nħossuh, konna ngħiduh li li jagħġib li dak li kien jagħġibni lili li Malta mhix biss gżira ċkejtna, kif ngħid Malta tista' u diġà kelli dik il-ħajra li nara Malta mhux biss tkun magħrufa mill-popli tal-Ewropa, imma li hija tagħti seħemha. U llum Malta mhux biss tisma' imma titkellem u tagħti l-ħsieb tagħha fit-tmexxija tad-dinja. Dik hija xi ħaġa li dejjem kienet timbuttani biex meta nerġa' nsib ruħi 'l bogħod minnha, inkellimhom u kienet veru xoqqa f'moxta illi Oliver ħajjarni biex nikteb u ġarni biex nikteb għax veru ma kontx inħossni qatt imma kelli l-ħsieb nikteb u nippubblika xi ħaġa. U bekk biftit ftit bdejt nitkellem. U meta bdejt nikteb il-żraja ta' tijaj u tal-familja, rrit li fl-istess ħin tkun żraja ta' komunità Maltija. Għalek daħalt ix-xida fil-ktib, ix-xida dak li x'kienu jaħsbu Maltin oħra li kienu li għexu bħali fit-Tunisija. Jiġifieri nistgħu ngħidu Ġużè, eh, forsi ma taqbilx miegħi, ma nistgħu ngħidu li dan il-memwar ah. jibda minn storja personali, però mbagħad jiżvolġi fi storja ta' komunità biex ngħidu hekk, le? Aha. Da żgur.
Għax dejjem eh, eh, f'dak li ngħid kont immiss il-ħajja tal-oħrajn. Eh? Anki meta kont ngħid illi bosta minnhom kienu tilfu lil sin Malti u xi wħud eh, eh, rabta ma' Malta, jina kelli din ir-rabta u xtaqt illi ir-rabta terġa' tieħu ħajja. Għalhekk il-kitba tiegħi kienet tisfa għal xi ħaġa kont dejjem bix-xewqa illi il-ktib tiegħi jsir magħruf Malta l-aktar għax xtaqt li l-Maltin jintebħu bil-ġrajja u bl-istorja tagħna u bl-għana li konna fina, l-imħabba li kellna għal din il-gżira li ħallejna. Mbagħad veru li t-tfal ta' dawn l-immigranti ta' missieri tommi u tiegħi ma stajniex ngħadduh lil uliedna. U dan rajnieh fil-għaqdiet, il-għaqda tagħna tal-jum intfiet fix-xejn minħabba li ż-żgħażagħ ma qabdux. Tittajt ukoll il-fatt illi il-Maltin, l-aktar tal-Alġerija li ġew Franza dawk ta' nisel Malti, kienu iktar marbutin mal-fatt li kienu Franċiżi. U kienu ngħidulhom li huma kienu pie noir. U meta fl-aqdit, darba fl-aqda, fl-aqda, kont edda jaqdu etta, edda aħna edin hawnhekk għax aħna ta' nisel Malti u mhux għax aħna tal-Alġerija bħala pie noir. Tifhem kien hemm daqsxejn ta' biżillis hawnhekk kien xi ħaġa li li li kienet iddejjaqni. Mhm. Kont ma mmur fl-għaqda għax kont inħoss il-rabta ma' Malta. U ma' Malta id diffikultà li fi li jintqajt hija il-fatt li ma stajtx insib nies li jixtiequ noħolqu rabtiet bejn Malta u aħna l-Maltin fi Franza. Naħseb li kienet xi ħaġa li kienet tista' tqajjem spirtu ġdid fost iż-żgħażagħ fost uliedna. Lil uliedi jien kellimthom bil-Malti imma mbagħad meta kibru bl-istudju jdiku bil-ħajja tal-lum il-ħsus lejn Malta ma jintilfux dejjem ħajji. Imma l-sin xi klim baqa imma forsi jekk jgħixu Malta xahar jew xahrajn il-Malti jiġilhom malajr. Imma Dik hija. Ġuże, semmejt semmejt laqdiet, laqdiet mm. tal-emigranti Maltin. U minnu għamilt komment eh, u l-impressjoni tiegħi li dal-komment għamiltu bċertu ċerta diqa illi eh, uħut minn daw laqdiet ma, ma, ma baqawx jiffunzjonaw illum il-ġurnata Ħa nieħduk ftit lura lejn meta kienu għadhom jiffunzjonaw. Xi kemm kien hemm minn daw minn daw l-għaqdiet ta' Maltin fi Franza? Għax inti eh, semmejt iktar minn waħda.
Għax kien hemm l-għaqda kien għaqda kbira f'Pariġi Sewa, kienet
kien f'saħħitha. Kien hemm il-kitba kellna eh, veru laqat kont tlajt eh, xi darbtejn, insomma tlajt Pariġi spiss tabad tlajt mal-mara. U hemmhekk ukoll kont prezentajt il-kotba li ktibt, dak li ktibt bil-Malti, imma ħadd ma seta' jaqrah u jew ftit u kelli rabtiet mal-Ambaxxata ta' Malta. Kien hemm qadid veru kellna konna nintaqgħu konna u l-Ambaxxata kienet tifraħ tilqa' dawk ta' nies il-Malti fi ħdana. Meta kontu tiltaqgħu Ġużè, x'kien isir eżatt f'dawn l-qadid kontu titkellmu biss fuq l-ilsien jew anke d-diskors tagħkom kien jinfirex fuq, ngħidu aħna, il-letteratura Maltija? Kien jinfirex l-iktar fuq il-ħajja tagħna, il-ħajja tal-Maltin, f'xi sens Darba konna fuq il-literatura kont eh, kienet eh, l-ambasċatriċi kienet eh, nset jħasra mm. sema
Ziki Cremona? Iva, Iva, kienet verament tħulija, kienet tħob. Konna prezentajna il-literatura Maltija fil-poezija. Sewa. Mela jien mal-mara kont naqra l-poeziji u eh, il-mara kienet tatti il-traduzzjoni u tkellemna fuq l-sin fuq il-kisra Maltija, fuq il-binna tal-grammatika, insomma, U dak iż-żmien ukoll kien hemm mhux konferenza, kien hemm kellna kif ngħidu aħna, konna l-tqajna, ma nafx minn kien hemm poeti oħra mill-Ewropa Konna mill-qwejn u mill-qwejn fl-ambasċata mela kien hemm eh, Norveġja, Skandinavja, l-Ingilterra, l-Italja, insomma konna bosta. Eh. Meta kontu meta kontu titkellmu fuq il-letteratura Maltija, semmejt li per eżempju li anka inti ġili tkellimt eh, waħda minn daw l-laqdiet tal-Maltin Pariġi. Hmm. illi kellek l-okkażjoni li anka titkellem fuq il-poeżja Maltija. Tista' semmilna xi ftit minn daw il-poeti li tkellimt dwarhom, Ġużepp?
Kont ħadd bħala għażla qabel xejn il-poeżija ta' Oliver. Sewa. Eh,
il-poeżija
ta' għandi diffikultà niftakar bdejt ninsa bosta ħwejjeġ. Eh, kelli firxa ta' Adrian Grima. Sewa. Dak li xtaqti li nsib eh, poemi sew tal-edem, sew tal-kontemporanja. fl-istess ħin, eh? Mhm. Eh, kien għadu eh, Akil Mizzi. Mhm.
Qed titkellem fuq firxa pjuttost. Kelli kelli firxa sabiħa, eh? Issa dinja anki ma.
Issa dinja l-mistoqsija li li rrid nersaq leha. Inti Ġuże, kif kif bqajt daqstant aġġornat illi mhux ngħidu aħna waqaft biss fil-porti l-antiki ta' Dunkami, ma semmejt anka lil Adrian Grima li bażikament nitkellmu fuq illum. Mhux biss il-moderniżmu ma fuq illum. E, kif irnexxielek tagħmel dan, Ġużendi?
Nixxil għax kelli dejjem xi ħadd li kien jibgħatli eh, eh, kodba bil-Malti, kont dejjem eh, qabel l-internet. Kont bil-litri kelli ħafna, per eżempju, Ivo Muscat ta' Zoppar bi kelli kontatt miegħu il-kitba wkoll. Ambat, eh, per eżempju, ma' Franz Sammut, għajna nikbu l-xorxina bat bizmin tifemmen, għambat u kien daħal anki fil-politika meta kien hemm sant fil-gvern u kien id-diffikultà kbira biex ikolli eh, kodba bil-Malti. Tifhem? U meta kont niġax ġejt spess mbagħad Malta, sew ma meta kont eh, norganizza xi vjaġġijiet ma' żgħażagħ jew ma' dawl tulti kett nixtri l-kodba, u mbagħad kont imsieħeb fil-klabb kodba Maltin. Sewa. Kollet nirċivi dak il-kotba u kont dejjem eh, minkejja x-xeħta li kelli għal Malti daqsxejn aktar semitiku. Dija li ġibda li għandi, eh? bħal poezija tal-lum, xi minn daqqiet naqra imma ma nħossnix fija daqs kemm nħossni f'ta' Oliver jew fil-qari tal- ta' żmien li moddi, imma kont dejjem nittendi biex li jkolli x'qiegħed jinkiteb b'Malta. U meta kelli x-xorti tal-internet li nirċivi l-aħbarijiet ta' Maltu u kont dejjem nisħa anki ma' Franz Samut u ma' Oliver kont ngħidu għala Malta ma tniex ġurnal li hija ġurnana dejjem fil-kitbiet fil-ħruġ għax biex tkun taf li ħareġ ktib. Tittaqla ħajtek, saħtek tittaqlaħħa għax ma tkunx taf Mela, meta kont niġi Malta, kont nixtri kodba, insomma, kif nista' anki kont nixtri xi diska bil-Malti għax kont nimmen eh, meta nara n-nuqqas li kellna fuq l-anja Maltija, l-kanzunetta. bħalli kieku l-Maltin ma jkantawx. Eh? Illum, illum nifraħ nismaw nara x'qed isir u nifraħ kemm għadna kodba. Minn f'dak iż-żmien jaħsra fil-bidu kont daqs niġri fil-librerija biex insib xi kodba bil-Malti.
Ġuże, inti barra li għamil dan kollu, mm. eh, ittraduċejt ukoll xi kitbiet ta' Maltin għall-Franċiż, hux vera? Tgħidilna xi ħaġa fuq hekk ukoll għax dan wkoll huwa kontribut eh, importanti.
Iva, meta ma Franz kien darba talabni naqleb għal Franċiż, ma niftakarx kienet novella, eh? jew kont kont ngħidu li xi eh, kitba li kienet traduċit li kienet bil-Franċiż kien hemm xi eltijiet, insomma. Ambat l-aktar

nara kif nista' u bdejt. Mbagħad kelli t-tieni ktib tiegħu eh, iż-żmien ta' ġiżimin. U tal-aħħar xi xu qabel ma jmut jħasra kont temmejt il-ktib fil-parlament ma jikbrux eh, ma jikbrux fjuri. Kont U dan seta' jara l-ktib xi xar jew xi ġimgħat qabel ma jmut. Mela.
Iġuri inti tajt anka, skużani, tajt anka kontribut f'dan is-sens li huwa wkoll kontribut importanti ħafna biex il-letteratura Maltija toħroġ il-barra mill-ċokon tal-gżira u ġvera. Mhm. Ma xtaqt insaqsik mistoqsija oħra eh, la darba qegħdin nitkellmu. Ġuże, minn dawk in-nies kollha illi kienu fl-Afrika ta' fuq mbagħad eventwalment marru lej Franza. Hemm nies jgħixu fi Franza jew għexu fi Franza ta' dixxendenza l-Maltija li komplew jikdbu li kienu kittiba u kitbu bil-Malti jew le.
ma naħsibx. Ma jidirlix, ma jidirlix. Għalfej taħseb ġużi għax ma nix nitkellmu fuq erba' minn nies, imma qed nitkellmu fuq eh, le numru numru kbir ta' nies illi illi bħalek qasmu lejn lejn Franza. X'taħseb li hija ir-raġuni?
Ir-raġuni hija sew għal dawk li għexu fit-Tuniżija u fl-Alġerija, it-telf tal-ilsien Malti billi kien biss mitkellem. Ma stajniex nistudjaw l-ilsien tagħna, ma kienx miktub u baqa' mingħajr ma jinkiteb. U dawk li ħassew xi ħaġa dik il-ħajra biex jikdbu, kitbu bil-Franċiż.
Kitbu bil-Franċiż, imma min kiteb bil-Franċiż, forsi anke tista' ssemmilna xi wħud, kitbu kellhom dik it-togħma biex ngħidu hekk Maltija jew laqqas dik ma kellhom. Dawk il-kittieba li kienu ta' dixxendenza Maltija u kitbu bil-Franċiż. Ejja. Kitbu fuq l-esperjenza tagħhom bħala Maltin, bħala emigranti jew lanqas dik ma taw.
Camilleri, Camilleri li hu soċjologu li kiteb fuq il-komunità ta' Tunes, eh, Porto Farina, eh, kiteb fuq l-istorja l-Petit eh, Malti, meta dan nieħru għam ikallef. hemm tnejn awturi li jaħasra jisimhom kif infixkilhom. Mhm. Kitbu fuq il-familja tagħhom u fuq dak li għexu Tunes bħala romanz, insomma. Imma oħrajn ma naħsibx. Huma Maltin bħal Nadia Mifsud li hija Maltija mtata minn Malta ġiet taħdem fi Franza u kont iltaqajt magħha sewa sewa ħaża episodju ta' ċajt kont iltqajna kont f'Lyon kellna kull sena kif ngħidu aħna l-ilsna mitkellma fl-jum. Sewa.
U jien eh, kienu nafx kif kif sirt naf jew kitbu li xaħan insomma. Kont ngħid eh, kont nallim għal nofsija tara li l-sin Malti x'kien fih. U hija ġiet u hekk intqajna magħha ma intqajna ma' Nadja. Dan sar xi tnejn u tli darbi tara, bes xi tli drabi. Eh, imma barra Nadja u eh, hemm ukoll Fenek nikun jisimha Fenek. Qiegħda tgħix Isabel, qiegħda tgħix eh, Pariġi kienet ġiet ukoll minn Malta. Ma Maltin kien hemm Dimek, Dimek li kiteb poemi bil-Franċiż. U tkellem ħafna fuq Malta u ma wkoll fuq l-Alġerija li kienet eh, l-aziz pejjiż tiegħu. Tara dejjem dik il- mhux konfużjoni imma bħala isa mewġa bejn Franza bejn Malta.
Ġuże, ma nafx għax ħsibt dwar eh, inti li kont eh, tappartjeni għal dal-grupp zejr ta' emigranti li telqu minn Malta, meta tqabbel ilek innifsek forsi ma' emigranti oħrajn ta' nisel ieħor minn pajjiżi oħrajn fi Franza Eh, kont tħoss differenza bejn il-komunità Maltija u gruppi etniċi oħrajn? E, il-komunità Maltija iktar naħseb minn oħrajn tfirxet. Tfirxet għax ma konniex eh, mm, flad konna inqas mit-Taljani, per eżempju. Għambat eh, meta daw kollha li kien jgħixu fl-Afrika ta' fuq, eh, Alġerija u Tunizija, sibna ruħna ngħixu fi bliet l-aktar ħafna minnhom waslu Pariġi u oħrajn f'xi bliet tan-nofs ta' Franza bħal Lyon u l-aktar l-aktar fl-isfel ta' Franza. Eh, ma kellix kif tgħid dik ma kellix komunitajiet diġà fuq il-post biex jilqawna. Jidirli, eh? u Italjani per eżempju kienu diġà għaw Franza u kellu komunità kienu assoċjazzjonijiet, aħna Franz Tunes iva kellna, u fl-Alġerija, Konstantin, kellna, insomma, kellna ħajja Maltija tajba. Meta wasalna Franza, baħ, baħ, daqqa waħda, per eżempju, f'Saint Etienne, il-belt kienet li kienet qrib San Xamun, li kienet li fija kienu jgħixu familji Maltin, xejn ma kien jorbotna, xejn ma ma stajna insibu ruħna miġburin tifhem. Kulħadd għar-ras f'daqqa waħda. F'dawk li kienu fl-ibliet il-kbar bħal Lyon u Pariġi l-aktar kellhom din ix-xorti u dawk li kienu fl-isfel ta' Franza. Għalhekk kien hemm dawn l-laqdiet ta' eh, Association Maltez li kienu fil-qawwa tagħhom xi 20 sena dik ta' nis Toulouse edha żomm. Edha żomm eh, għax kultant u jew ta' kull sena dawk ta' nis joħol u vjaġġ minn nies għal Malta kellhom dawn xi ħraftit tifhem u fl-istess ħin hemmhekk eh, nies kellhom konslu. Sewa.
Sewa.
Li jom konna tlabna biex ikollna konslu u meta l-ambasċatur ta', ta, ta Pariġi Malti Busuttil kien kien tarid kien telabni kien sejjan għalli għax ma tkunx eh, konsul ta' Malta u tkellimna qedlu biex hekk niġbru eh, il-Maltin u noħolqu rabtiet insomma u jina ma staj ma ġejt xi mażul għax naħseb li ma kontx mill-iskola tal-konsilji u xi forsi mill-borgezija wkoll. U kont qassis miżewweġ. Insomma. Risqin lejn, risqin lejn it-tmiem imma xtaqt insaqsik dwar xi proġetti oħrajn issa mhux li għamilt imma li qiegħed tagħmel jew li għandek f'moħħok li se tagħmel.
Kikku Hija ħasra din il-biċċa biex twieġeb diffiċli minħabba s-saħħa. U saħħa tiegħi iktar sejra it-tnin milli titqawmi. Eh, kelli dejjem dik ix-xewqa x'tisna ngħid, ngħid dik ta' flimod, flimod dik li ħafna eh, eh, ħeġġa fost il-persuni handikappati. Kena l-għaqda kollox. U il-fatt li nitlef il-ministerju bizzwiċ, eh, dan tliftu fl-istess ħin. u ma tistax mill-lum għal-għada toħloq għaqda u jkellik il-kapacità tilqa. Eh? Hija ħasra l-aħħar għaqda Maltija ta' handikappati li kellha tiġi eh, Franza il-ħolma kienet sfat fi xej għax kelli nitlaq. Mhm. Arroċċa u tlift kollox u jaħassa ma stax nilqaħħom. E, e, veru din hija x-xewqa baqgħet fija e, dak li nista' nagħmel illum jekk niflaħ bis-saħħati niflaħ nimxiex, imma insomma biż-żmina li nkun mistiden minn xi għaqdiet Maltin li għadhom jżommu daqsxejn biex imur nkellimhom fuq il-Malti dik iva bħala nizza jew tulun insomma xi ħaġa li għaddi ġamilt dak nista' nista nbassar li li namlu. Ġuze, u vera tal-axħar għax zammejtek ħafna ma. Jum importax. Xi proġetti ta' kidba?
Dejjem lest miex nati daqqatit l-aktar fil- forsi fi xogħol ta' xi traduzzjoni jew eh, inwieġeb għal xi ittri jew eh, jew nkun Malta nkellem li żgħażagħ Maltin u nħeġġhom eh, jżommu lil sin Malti għax huwa u biss għandu il-qawwa jżomna bħala poplu. L-aktar din id-daħla ta' immigranti f'Malta li aħna bħala poplu maħkum, maħkum dejjem daqqa mill-ħakkima politiċi jew mill-ħaqqessa mill-immigranti stess li qegħdin jaħkmu fuqna għax m'għadniex għalija il-kapaċità ngħidulhom Tidħlu Malta iva, taħdmu f'Malta iva, imma tidħlu u ssiru Maltin ukoll. Għaliex m'għadniex dik kif ngħidu aħna, il-kapaċità ngħidulhom hemm bħal kull pajjiż ieħor l-obbligu tat-tagħlim tal-Malti. Għax kien itilfu Malti Malta ma tkun ma jkillux titlef l-identità tagħha u l-President Vella dejjem qiegħed jisħaq fuqha. Eh, eh, dik hija, u ma nistax nifhem il-għala il-ħaddiema li qegħdin jgħixu bil-familji tagħhom u tantu tant residenti barranin li se jibqgħu barranin għax ma jridux isiru midħla tal-ħajja tagħna Maltija u mhux issir għandha tsir bil-Malti, ma tistax issir bl-Ingliż. Nittilfuha l-identità tagħna. Dak huwa x-xogħol tiegħi li nixtieq dejjem ngħid lil Malti lil ħuti tal-lum għax dak qed inħoss. Bħala Malti ta' barra għalkemm dejjem nixtieq inkun ta' ġewwa.
Ġuże jiena verament nixtieq nirringrazzjak ta' din il-kważi sija ta' din is-sija li lna nitkellmu flimkien m'għandix dubju illi kien hemm affarijiet oħrajn u kalla jrid niltaqgħu issa forsi xi darba anki hawn u mhux virtwalment, le? Hmm? u nkunu nistgħu eh, infandu dad-diskors imma eh, permess ta' din permess ta' din eh, l-intervista li kif taf inti hija parti minn sensiela li d-dipartiment qiegħed jagħmel anka natu l-istudenti tagħna, l-żgħażagħ tagħna din l-istorja komplessa ħafna tal-Maltin li mhumiex qegħdin fiżikament fostna imma li jqisu lilhom infushom Maltin ta' ġewwa anke biex nisraqlek parti mit-titlu tal-memwar tiegħek. Ġuże, ningrazzjak ħafna. Mhm. Eh, jiena se nwaqqaf ir-recording hawnhekk